My Naija people don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Nehi. Eh, make I sharply yarn una some tori wey be say e just happen. President Bola Ahmed Tinubu don come dey tell all the civil servants dem wey be say dem don travel go abroad to relocate go dey stay for there so, and dem still dey collect salary from Nigerian government as im come tell dem say make dem return all the money o. President Bola Ahmed Tinubu come order all the supervisors and also departmental heads dem say make dem make sure say dem go find dem out o and also to punish people dem wey be say dem join body for this fraud wey dey happen for inside nigeria. The FCTA Calabar police don come catch the armed robber suspect dem wey be say dem go attack the Sunshine Home for inside Abuja as dem come kpai one brigadier general wey be Brigadier General Uwem Udokwere on Saturday wey be June 22nd, 2022. for as dem come come out to come dey yarn eh, as dem take kpai the brigadier general when the boss enter inside im house. So, okay, when you enter the house, did the, the general with, with the gun or? Mmadụ ị gama tura nan abin da suke ba. Da they met him with the gun boy, he did not load. plenty nigerians don come dey complain dey murmur as di abuja shoprite wey dey for inside novara wuse central mall abuja don come announce o say dem wan close down o say because of di current business hardship wey dey happen for inside nigeria. di security force wey dey for inside katsina state don come catch one woman wey her name be aisha abubakar say because she dey always dey carry ammunitions dem like bullets and guns dem dey go dey deliver dey give omila terrorists dem wey dey worry dat northern state dem. di minister of aviation and aerospace wey im name be festus keyamo don come out to come tok say im don receive plenty report and complain how airport staff dey dey take dey beg money and also dey forcefully dey collect money from people dem wey be say dey dey travel dey enter inside nigeria or dey travel comot for nigeria for inside di international airport dem as e come tok say dis kain tin dey spoil di image of nigeria wey make am come beat im hand for chest o say im dey work on solution o to make sure all dis tins dem go stop as soon as possible. di south african film director wey be nkosi nati don shocktalize o as im come out to come yarn say im heart dey very very broken like dis o so after we be saying wife will born new baby na so he come tell him wife say make dem go do dna test eh as they come go do the dna test come find out say no be him be the biological papa of the newborn baby wey him wife born. david adeleke aka davido don come throw surprise bridal shower party for im wife wey be chioma roland eh, on sunday june twenty three twenty twenty four as two of dem don come dey ready o to enjoy their self o as their marriage go happen on tuesday wey be june 25th 2024. former governor of kaduna state wey im name be nasser el-rufai don go visit di former president of nigeria wey be president muhammadu buhari for inside im hometown wey dey for daura katsina state as im come kneel down take dey greet president muhammadu buhari on sunday june 23 2024. di lagos state calabar police tok-tok pesin wey be benjamin hunde don come reply actress laide bakare afta wey be say she post one video where he call about police people that they harass him as the lagos state police top top person don't come out come talk o oh. say actress laide bakare go the drive they follow brt lane say na im make police come arrest her come carry her take go lamata office as she come pay seventy thousand naira take put for lagos state government eh, account o oh. also she come carry the receipt and also with her car take comot for inside lamata office eh. and no Ekologba police touch her or wunjure her at all. ogbonge heavy flood don come carry two pipo dem for inside dat trademore estate area for wey dey for abuja on monday june 24 to 2024 and afta wey heavy rain don fall for inside abuja wey cause plenty houses dem wey dey for abuja come carry water.

About 50 House of Representative members dem from different geopolitical zone wey dey for inside Nigeria don come dey beg President Bola Ahmed Tinubu say make he invoke section 174 of the Constitution of Nigeria 1999 and also section 107 paragraph 1 of the Administration of Criminal Justice Act of 2015 say make he use am take release the indigenous people of Biafran leader wey be Mazi Nnamdi Kanu. di organised labour don come dey tell president bola ahmed tinubu say make im consider to inform dem and also dem must agree with di leadership of di labour before im go submit di proposed bill of di new minimum wage take give national assembly. dem don catch some pipo dem wey be say dem just open one fake factory wey dem dey produce some fake energy drinks dem as dem come dey show on top dis video as dem dey take dey pack di drinks dem. for inside different different parks dem. Yes, na Bishop Music Club. My name na Nehi. Make una enjoy una day. Yes, na Bishop Music Club. My name na Nehi. Make una enjoy una day.